Kiugo gitũ gĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuma thĩinĩ wa Siraki ikũmi na ĩmwe kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na kenda gũikũrũka nginya mĩrongo ĩtatũ na inya Siraki ikũmi na ĩmwe kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na kenda ĩgũikũrũka nginya kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ ĩraria ũhoro igiĩ wĩmenyerere mũthurĩre-inĩ wa arata wĩmenyerere mũthurĩre-inĩ wa arata ũgĩcagũra arata aku kana ũgĩcagũra Rĩu gĩthuura arata aku, ũkorwo ĩmenyereire mũno. Siraki ikũmi na ĩmwe kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na kenda gũikũrũka nginya mĩrongo ĩtatũ na inya ikauga atĩrĩrĩ, ndũkae gũtwara andũ othe mũciĩ gwaku, amu andũ arĩa aganu me wara mũingĩ mũno. Meciria ma mũndũ mwĩtĩĩi makoragwo matariĩ ta ngware ĩ mũtego-inĩ. Akoragwo ahaana ta mũthigani ũcũthĩrĩirie harĩa ũngĩhĩngĩcĩrwo. Akoragwo etereire kũgarũra ũndũ ũrĩa mwega Aũthũkie na gũcarĩria ũndũ wa bata mahĩtia. Mwaki mũnene uumaga harĩ gakara kamwe tu. Nake mũndũ mwĩhia aheenanagia etereire thakame ĩitwo. Wĩmenyerere mũndũ ũcio mwaganu o hamwe na mĩbango yake mĩũru. Ahota gũkwananga biũ. Ũngĩthiĩ na mũndũ mũgeni gwaku, egũkũrehere thĩna na agĩkũhĩtithanie na andũ a mũciĩ waku. sawa sawa ũhoragie kwĩmenyerera kana eh, gwĩ- gwĩcũrania rĩrĩa ũra- ũra- ũracagũra arata aku nĩguo Eh, tũkerwo ndũkae gũtwara andũ othe gwaku mũciĩ nĩma Ĩĩ, Yes. mũndũ othe twaragwo mũciĩ kwao Ĩĩ. kamũndũ na to mũciĩ by the way ta mũciĩ mũciĩ nĩ harĩa ũkoragwo na maũndũ maku magũkuhĩrĩirie mũno Nĩguo. Eh, nĩho ũkoragwo na bamĩrĩ yaku nĩho ũkoragwo na tũjunia twaku Eh, nĩho kwĩna ũtonga waku Nĩguo. indo iria wendete cikaraga ũcigaga mũciĩ he indo nyingĩ mũno cikoragwo mũciĩ ũtangĩendia tondũ kĩndũ kĩu- kĩu kĩu gĩtirĩ gĩtirĩ na value ya mbeca

Matabatiĩ gũkorwo makĩnengerwo kila mtu Yes. amu andũ arĩa aganu me wara mũingĩ mũno meciria ma mũndũ mwĩtĩi makoragwo matariĩ ta ngware ĩ mũtego-inĩ Yeah. nyamũ ĩno ĩ mũtego-inĩ ĩkoragwo yetereire handũ ĩgĩcomokera Ĩĩ. yoneka mwena nĩ hanini ta handũ ĩngĩingĩria mũtwe ũguo Ĩĩ. ĩgũtindĩkĩrĩria nginya ĩcomoke Ĩcomoke. Ĩĩ, yethaga handũ hena kamwanya tu Ehe. nĩgetha ĩke atĩa ĩcomoke Nĩguo. rĩu mũndũ nake ta ũyũ rĩ akorwo etereire handũ hanini mũno nĩ akoĩ mũno in and out Ĩĩ. agacoka akamenya "Ah, Jane arĩ gathĩna fulani Ĩĩ. kau nĩko ndĩramũringa nako Nĩamu- kau ndamũkong'oria nako Ndamũtandĩka nako Ĩĩ, na nĩ njũĩ ndaingĩrĩra kau nĩ ũguo nĩ ũguo ndekwĩriza Oh, yes. yes twĩrwo atĩ meciria ma mũndũ mwĩtĩi makoragwo matariĩ ta ngware ĩ mũtego-inĩ akoragwo ahana ta mũthigani acũthĩrĩria harĩa ũngĩhĩngĩcirwo naigua harĩa kamwanya tu kanini harĩa ũngĩhĩngĩcĩka ũguo ũkurumane Ĩĩ. akorwo etereire hau mũno mũno Yes. akorwo etereire kũgarũra ũndũ ũrĩa mwega aũthũkie Mhm. na gũcareria ũndũ wa bata mahĩtia Mhm. maũndũ ma bata aretha ndaretha atĩ maũndũ marĩa matarĩ mega mathondeke kana amenye ũrĩa mangĩthondekwo Ehe. ũndũ ũyũ mwega rĩ Ĩĩ. bamĩrĩ ĩno yaku wĩra mũikarĩtie wega na mũtumia waku wĩna mwĩna ciana njega rĩ Mhm. wĩra thoma ũũ wega rĩ we biacara kwĩruta wega ũũ wĩ- wĩra wega ũũ rĩ Ehe. arethera mahĩtia Ĩĩ. nĩgetha haraganie Nĩguo. agũthũkĩrie maũndũ Mhm. Eh, mwaki mũnene umaga harĩ gakara kamwe tu Ĩĩ. Kanini tu. Ĩĩ ona nĩwonaga we ngonia ĩngĩkorwo ĩtahoretio makara ka- kawega na kara kamwe kanini Yes. ĩ- ĩthinaga ngonia ĩyo yothe Ĩmundaga yothe. Yes. Ĩkamunda nginya ngonia Ĩ- yenyewe. nginya ngonia yenyewe ĩkamunda Oh yes. Yes. Wĩmenyerere mũndũ ũcio mwaganu o hamwe na mĩbango yake mĩũru ahota gũkwananga biũ. nĩguo Tondũ we ndarĩ na ũndũ ũngĩ areciria nĩ Ĩĩ. gũthũkangia peke yake. wĩra wake nĩ gũkwananga biũ Exactly. Yes. Akũ- akũnine ũthire gĩa biũ ũngĩthina mũndũ mũgeni gwaku mũciĩ Agũkũrehere thĩna na agũthi- a- a- akũhĩtithanie na andũ a mũciĩ waku Ĩĩ. onathi na mũndũ mũgeni gwaku mũciĩ ũrĩa ũtoĩ mũndũ mũgeni nĩ mũndũ ũtoĩ Ĩĩ. yes ko tondũ rĩ- tarĩu niĩ rĩ nĩtwaine nawe Ĩĩ. ũguo niĩ ndirĩ mũgeni ingĩũka gwaku ndirĩ mũgeni Ĩĩ ndũrĩ mũgeni. na ũngĩcemania na mũndũ ũkona gũkũ barabara akũmenye Ĩĩ. ndũngĩmwĩra mũthi gwaku Aca. Ũyũ nĩcio ndũmũĩ, ũcio nĩ mũgeni. Ona- ona- tiga gũthiĩ gwaku Eh. ona ngari yaku ndũngĩenda ingĩre Angĩenda oya we. Eh. Exactly. Wakĩmũtwara mũciĩ weka atĩa? we nĩwamenya we ĩ niĩ ndikũĩ Eh. koguo niĩ ndi- ũhoro waku ndirenda niä ndä akwenda Yes. Ehe. atä må ndå må geni wamå twara gwaku må ciä egå kå rehere thä na na akå hä tithanie na andå a må ciä gwaku maå ndå maku maharagane nĩguo Yes. koguo tũmenyerere mũno thĩinĩ wa mũthurĩre wa arata Mhm. na gĩkĩ nĩ kiugo kĩenda gũkorwo gĩkorwo gĩkinyĩra mbeũ njĩthĩ Mhm. na mũno mũno arĩa marĩ thukuru Nĩguo. arĩa tũkũririkana mũthenya wa ũmũthĩ Yes. thoma thĩinĩ wa siraki ikũmi na ĩmwe kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na kenda gũikĩrwo nginya kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na inya Mhm. siraki 11 verse 29 up to verse 34 mwĩmenyerere kana wĩmenyerere mũthurĩre-inĩ wa arata